um, os ydych chi moyn dilyn, if you want to follow this page, um, if you were looking at the video and watching the video from the school website, os ydych chi'n gwylio o'r wefan yr ysgol reit nawr, um, os ydych chi'n mynd o dan yr YouTube clip ma, dyle ti gweld yr llun o'r taflun yma, Ond os ydych chi ar YouTube, fel y wefan YouTube yn gwylio'r fideo ma, bydd rhaid i chi mynd i'r wefan yr ysgol. So, bydd rhaid i chi mynd i hwn. So, if you are currently on YouTube, watching this video, in order for you to get the actual

a dylsech chi dod, you should come to, um, y tudalen yma, okay? Nawr, os ydych chi'n sgrolio lawr, if you scroll down a little bit, you should find grwpiau Miss Cymru, okay? Cliciwch ar hwnna, click on that. Next, you should come to my page. If you scroll down, right to the bottom, so sgroliwch lawr reit i'r gweilod, dylsech chi ffindio'r pedwar adran yma. So you should find those four different areas, okay? Cliciwch ar gwersi we, click on gwersi we, a dyle chi gweld yr YouTube fideo yma reit o'ch blaen chi ac syth o dan dylsech chi gweld y llun o'r taflen. So you should see this YouTube

In Welsh, it's two Fs, oce? So, beth wyt ti'n hoffi? Beth wyt ti'n hoffi? Fantastic, right. Now, to answer the questions, these are the sentence openers. So dyma'r agoriadau i'r brawddegau i er mwyn ateb y cwestiynau, okay, to answer the questions. So, first up is I like. So the answer, so the opposite in Welsh would be, sorry, dw i'n hoffi. Dw i'n hoffi. Okay, so that f, f sound again. So I'm going to say word at a time. I want you to repeat. Hoffwn i chi ail adrodd ar ôl fi. Barod? Dw i'n hoffi. Dw i'n hoffi. Amazing, fantastic. Right, so, beth wyt ti'n hoffi? Dw i'n hoffi. Beth wyt ti'n hoffi? Dw i'n mwynhau. Okay, and that translates to I enjoy. Okay? So again, I'm going to break the words down, I want you to repeat. So, fi moyn i chi aladrodd yr geiriau i fi, un ar y tro. Barod? Ready? Dw i'n moyn hau. Dw i'n moyn hau. Fantastic, amazing. Right, here we go again. So, beth wyt ti'n hoffi? Dw i'n hoffi. Dw i'n mwynhau. Dw i'n caru. Okay, so repeat after me. Dw i... Dw i'n caru. Dw i'n caru. Okay? Beth wyt ti'n hoffi? Dw i'n caru. Okay, so beth wyt ti'n hoffi? Dw i'n hoffi. Dw i'n mwynhau. Dw i'n caru. Last one. Dw i'n dwlu ar. And that translates to I adore. Okay? So

Beth wyt ti'n hoffi? Dwi'n hoffi, dwi'n mwynhau, dwi'n caru, dwi'n dwlu ar. Okay, so they are all of our sentence openers. So dyna'r agoriadau i'r atebion ni. And we've gone over the questions. Fantastic. So next...

war ai. Chwarae. Okay? Tennis. Tennis. Same word. Chwarae rygbi. Chwarae'r piano. Chwarae gemau. Cyf rif iadur. Cyfrifiadur. Cyfrifiadur. Okay? Chwarae snwcer. Chwarae golff. Okay. So, awn ni edrych ar hyn. Chwarae criced. Chwarae hoci. Chwarae pel rwyd. Chwarae sboncen. Gwylio pêl droed. Ok, so similar to the A and the E. Ok, pryd mae O a E gyda'n gilydd, maen nhw'n neud yr sŵn oi. Ok, so we've got the I and an oi. Droed. Gwylio pêl droed. Seiclo. Siopa. Okay, so in English I know we've got the S and the H for the sh, sh sound, but in Welsh it's an S and an I. So sa'i dot, okay? Sh, opa. Sh, arad, siarad. Chwar, ei, on. Pel, dr, oi. That O and the E, the O and the E, droed. pysgota. Ok? A dyma'r hobïau ni. There's our hobbies, our list of hobbies. Ok? So, nesaf, fi moyn mynd dros yr cwestiwn, yr agoriadau, a fi moyn ychwanegu okay, hobby. So what I want to do now is I want to go over the question again. I want to

Okay, we'll do another one. Beth wyt ti'n hoffi? Dw i'n caru nofio. Okay. Dw beth wyt ti'n hoffi? Dw i'n dwlu ar siopa. Okay, let's try this one. Dw i'n mwynhau gwylio pel droed. Okay? Beth wyt ti'n hoffi? Dw i'n dwlu ar

Wych. Okay. Next word is ddiddorol. Ddiddorol. Okay. Now, mae hwn un yma yn eitha tricky, okay? We need to make sure. Ddi, ddi, ddiddorol. Ddiddorol. Achos mae'n ddiddorol. Okay. Next word is fendigedig.

gyffroes. Okay, a'r un olaf, last one, un olaf, achos mae'n iachus, iachus, iachus. Okay? Achos mae'n iachus, okay? So, if I was to use the other sentence, if I was to use the other Example, Achos maen nhw'n, we just add the nhw'n, nhw'n, nhw'n, which is are. Achos maen nhw'n, because they are. Achos maen nhw'n ddiddorol, fendigedig, gyffroes, iachus. Okay? Fab. So,

Okay, dwi'n mynd i gofyn yr cwestiwn, sori'n gyntaf. Miss Cymru'n drwg. fi'n mynd i agor y brawddeg, fy nateb i. Fi'n mynd i ychwanegu hobi neu diddordeb fi. A fi'n mynd i roi reswm pam. Okay, fi'n mynd i egluro pam fi'n hoffi nhw. Oki coke. So, dyma'r tri ran. So, ni'n mynd i mynd cyntaf, ail, trydydd. First, second, third. Are we ready? Okie cokes. So, beth wyt ti'n hoffi? I'm going to use, fi'n mynd i defnyddio, ooh, dwi'n mwynhau mm, merlota.

I love it, actually. So fi'n mynd i dweud, dw i'n caru seiclo achos mae'n mm, hwyl. Easy peasy lemon squeezy. Na sut chi'n neud e, oce? Okay? So, fi'n mynd i dangos enghraifft i chi nawr o sut fydd y brawddeg yn edrych, I'm going to show you an example now of how the sentence would look, okay? So, fi di torri rannau o hyn lan, a fi di roi e mewn i brawddeg. So I've cut pieces of this up, and I've put it into a sentence for you. Okay? So dyma fe. Beth wyt ti'n hoffi? Dwi'n hoffi nofio, achos mae'n hwyl. A dyna fe! A dyna sut rydych chi'n gofyn y cwestiwn sut wyt ti'n hoffi, beth wyt ti'n hoffi, sori, um, a dyna sut chi'n ateb e. So that is how you ask the question of what do you like and how you answer it in Welsh. I hope this lesson has gone really well for you. Fi ffili aros gweld chi nôl yn ysgol a fi ffili aros gofyn i chi beth wyt ti'n hoffi a glywed yn ôl yr ateb yn brawddeg. Ok, so hwyl! Diolch am ymuno, hwyl!